Kwazwai, kwazwai zvakare kwamuri mose kumativi mana ose enyika. Ndinokukwazisai zita raJesu Kristu. Gene chapter 3 vhesi ya18b inotiwo uchadya miriwo yemusango. KGV inotiwo thou shall eat the herb of the field. Chivi chapinda pana Gene chapter 3 Mwari vakati padiet yemunhu iwe semunhu chiwedzera maherbs emusango anokubatsira pakudzivirira zvirwere nekurapika kwezvirwere munyika yatukwai mapinda zvirwere mapinda rufu saka kuti tibatsirikane mwari vakati tisanyasha vakatipa maherbs anotibatsira kurapika saka ndadzoka nehealing wonders of the plant volume 1 nhasi tiri papeji 15 pane hebrew resimbu rinowanikwa pese pese kwese kwese yandoda kuti tibatsirikane naro pano irori hebrew e, papeji 15 panei pane hebrew ripi riri 15 pane hebrew iri riri apa hebrew iri riri apa rinonzi iro alo indian alo indian alo nezvirwere zvese zviri apa nekuti tinobatsirikana sei asi nhasi toda kuti tisheye tisiri kuindia ba tiri kwedu kuno kuafrica iri riri more powerful iri indigenous heb iri riri more powerful and strong rinonyanya kuvava kudarika mamwe maalo ese atinoziva iro riri e, imwe secret yemaherbs ndeyekutiwo the more the bitter the more the power of the herb kuvava kwemaherbs ndiko kushanda kwawo ndo simba rawo ndo imwe secret iripo saka hebhu iri aloe vera rinokubatsiraiko zvakadii nezvirwere zvipi zvakasiyana siyana madzimai tererai vanonetseka kuenda kumwedzi vane dambudziko rekuenda kumwedzi vane nguva isingaendi kumwedzi hebhu iri aloe vera rinopromota e, kuenda kumwedzi kwemadzimai uye zvakare hebhu iri aloe vera rinobatsira pakupedza marwadzo emazvimbisa mukati menyama dzedu wakuvara wazvimba pajoini pamaso pangava pai hebhu iri rinobatsira zvakare uye zvakare rinoshanda as a good laxative good laxative tiri kuti iko uri kuda kuchenesa matumbu ako mudumbu mako une nguva usingaendi kutoilet bowel movement e, unofanira kubatsirikana ukaona uchiita day rese two days three days usingaende kutoilet kureva kuti pane dambudziko uri kurwara saka kana uchida kubvisa tsvina mumuviri mako iyo ndo mushonga uyu unonzi iwo alovera gavakava rinowanikwa kwedu kuno kuafrica kunyanya mumakomo. Yebhu iri rinobatsira zvakare kuuraya nekubvisa makonye mukati memuviri, mukati medumbu. Yebhu irori rinouraya makonye akasiyana siyana mukati medumbu. Yebhu irori zvakare rinobatsira pamaronda kunyanya munhu achangochekwa uchangokuvara yebhu irori zvakare rinobatsira maronda. Hebhu irori zvakare munhu akatsva rinoita kuti iko munhu asanyanyorwadziwa e, akurumbidze kupora zvakare paanenge atsva. Hebhu rinobatsira kutsva kwemunhu nemvura kana nemoto. Hebhu rinobatsira pachirwere cheganda chinonzi icho eczema. Hebhu irori rinobatsira zvakare. Herbhu iri rinobatsira zvakare kuwa kwebvudzi mumusoro. Madzimai ari kushandisa mishonga yakasiyana siyana nezvakasiyana siyana zviri kuwisa bvudzi nekukuvadza bvudzi kumwe kukura zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. Herbhu iri rinosimbisa bvudzi remumusoro kunyanya madzimai. Herbhu iri zvakare rinobatsira zvirwere zvemaziso. Herbhu iri zvakare rinobatsira pamachumas chuma munin'ina wekenza ukaona wakuita machumas e, kurumbidza kubatsirikana nenzira dzaungakwanisa nekuti machumas anogona kudevelopa akaita macancers saka hebhu iri rinobatsira pakukura kwemachumas hebhu iri rinobatsira paenlargement of the splin splin handizive kuti ndingati chii neChishona rinobatsira zvakare pazvirwere zveliver paasima lepros nejondisi yebhu iri rinobatsira rinobatsira zvakare pamahemoroids nemapiles yebhu iri rinobatsira saka jusi yacho kana kuti jeli yacho ukatora ganda iri wobva wacheka minzwa iyo wobva wabvisa ganda iro pane jeli inobuda ipapapo ukaiisa panenge patsva ukaiisa mumaronda ukaiisa paganda eczema e, kuwa kwebvudzi musoro worara wakazora zvako hebhuyo inobatsira inosimbisa kuwa kwebvudzi kuti bvudzi e, riite zvakanaka Juice yacho iyo unocheka cheka woisa mumvura ingava 2 liters yako wopota uchimwa e, juice irororo rinopromota e, kuenda kwekumwedzi uye zvakare juice iroro rinosuka mudumbu mahwems aya atataura nezvawo. Ukakata ganda iro nekubvisa minzwa iyo wosara nechinyama chinenge chiri pakati ichocho chinobatsira pamahemorrhoids e, nemapiles kubuda musana kubuda musana ndo mapiles e, muchirungu kana mapiles awo achiri mukati e, ndiwo anonzi iwo mahemorrhoids tsinga e, dzematumbu makuru e, dzakuenda kuzasi kwatinorasa nako e, tsvina kana achiri mukati ndiwo mahemorrhoids kana zvazobuda kunze kwakunzi munhu abuda musana ndiwo mapiles saka unocheka wobvisa minzwa wosara wobvisa ganda wosara nechepakati chinenge chiri soft ichocho chinoiswa e, kumashure kwemunhu either chakarara nepakati kana kuitwa inserted kuiswa mukati munhu achirara akadaro muchaona kuti mapiles uchiita izvozvo anosvika pakudzokedzana anosvika pakupera nekuti mapiles dzingori tsinga dzazvimba nekuda kwezvakasiyana siyana zvikuru sei zvinhu zvatiri kudya pamazuva ano zviri kukwadza utano hwedu saka ndohebhu yandakuvigirai mangwanani ano e, kana uchida your hard copy yevolume 1 or volume 2 e, eh, nemamwe mabooks akasiyana siyana emaherbs e, eh, uya kucomment section kana kuti ndibate kuinbox unowana your hard copy kana uchida your own herbs zvakare ndibate kuinbox unowana maherbs ako kana uchida kubatsirikana pane zvimwe zveprivate you can inbox me you are free kana une mubvunzo kana kuwedzera comment section iripo you are free kunzwa zvakawanda kunyange zvemamwe maherbs e, eh, mwari vakuitire zvakanaka mwari vakukomborerei kwese kwamuri kumativi mana enyika e, nhamba dzangu unodziwana kuinbox ungada bhuku ungada maherbs ungada zvimwe kana mubvunzo kana uchida kubatsirikana kana kuwedzera comment section iripo may god bless you all kwamuri kumativi mana enyika ndinovimba kuti hebhu iri mariona sezvariri mwari vakukomborerei